Kif taħsilhom il-ħwejjeġ? Milux wisq li kont issib min jirrispondi kekk flajt tal-ħassalin, inħabbatom mal-blat u narukom bil-ġebel u laqqas milu wisq li kont issib min jgħidlek bidejja fil-banju, il-bojot bil-bluna u tal-kulur bis-sapuna. U fil-fatt, l-idea tal-washing machine stess hija waħda li ħafna għadhom jiftakruha tibda. F'temp qasir, filli ħadd, filli kulħadd rama b'waħda d-dar. Imma nbidel kemm inbidel il-ħasil tal-ħwejjeġ, jibqa' l-fatt li sija flajn u sija fil-washing machine, fil-banju jew fil-fully automatic, il-ħwejjeġ dejjem baqgħu jinħaslu bl-ilma. Mhux ovvja? Le mhix ovvja, Għax teżisti sistema totalment differenti dwar kif tista' taħsel il-ħwejjeġ. Kif? Flok bl-ilma, l-ispirtu. Id-dry cleaning literalment huwa proċess ta' kif tnadda fil-ħwejjeġ mingħajr ma xarrabhom bl-ilma. Imma x'in l-idea? Għax mhux dejjem tista' taħsel bl-ilma u bis-sapun, jew għax l-ilma jista' jkun li jagħmel il-ħsara l-oġġett, jew inkella wis Kedda li toqgħod taħsel kull oġġett bl-ilma u bis-sapun. Inħareġ bl-idea. Kien żball. Żball li seħ f'nofs is-seklu 17 mis-serva ta' ċertu Jean Baptiste Jolie li minnaħa tiegħu inserta kien involut fl-industrija tal-kimika tal-kulur tal-ħwejjeġ. Mela din is-serva waqgħet il-lampa tal-petrolju fuq id-dvalja u Jean Baptist induna li dvalja indafet. U peress li kien mitfuħ fuq dak ix-xogħol, qal min jaf kikun offri servizz li nnaddaf bl-ispirtu flok bl-ilma. U hekk ġara. Fil-fatt, fil-bidu l-industrija kienet tuża l-petrolju flok l-ilma, imma tant kien perikoluż għax sintendi seta' jaqbad u fil-fatt tant qabdu ħwienet ta' dry cleaners illi ċertu William Joseph Stottard żviluppa kimika apposta li ma taqbadx. Il-dry cleaning perikoluż L-industrija hija waħda li għandha ħafna regoli fuqha, sija s-saħħa ta' min jaħdem fiha u anke tal-pubbliku u anke tal-ambjent, għax l-iskart li joħroġ mid-dry cleaners tkun taħlita ta' kimika pjuttost tossika. Insomma, kif taħdem l-affari? Mela, meta tieħu l-ħwejjeġ għand id-dry cleaners, l-ewwel ħaġa li jagħmlu hu li jwaħħlulhom biċċa karta b'ismek ħalli ma jħalltuhomx ma' dawk ta' ħaddieħor. Jekk ikun hemm xi tebgħa jew ikun hemm bżonn ta' xi effett speċjali fil-mogħdija, iniżlu nota fuq il-karta. U li jagħmlu wkoll hu li jiċċekkjaw għandhom xi difett, xi buttuna nieqsa jew xi tiċrita jew xi ħaġa fil-but jew xi indikazzjoni li dry cleaning ma jaqbilx magħhom. Ġieli jaqalgħu xi parti dekorattiva mill-ħwejjeġ, xi rixa pereżempju jew xi gost ieħor, u mbagħad iwaħħluha wara. Interessanti li l-karta ta' fuqhom tibqa' hemm tul il-proċess kollu. L-ewwel pass fil-proċess tat-tindif hu li jneħħu d-dbajja, ifarfruhom jew iqaxxruhom. It-tieni pass hu li jdaħluhom ġo magna li tintela bl-ispirtu. Il-magna tibda ddawwar il-ħwejjeġ u l-ħwejjeġ ftit jixxarbu bl-ispirtu u s-sapun. U wara jitħaltu fl-ispirtu mingħajr sapun u l-proċess ikompli sejjer. Imbagħad inixfuhom biex titlaq kull traċċa tal-kimika. U fl-aħħar jgħadduhom, jippakjawhom u jtuhomlok biex jekk trid